nhasi toda kuti timboti wonei kuti tingaise ngoma nehosho here pa pamutariro wedu unouyu Saka chekutanga ndechekuti ngatiuyei kuno kuku kana uine pano pakanzi pama, pama packs pano rega ndiuye kuma packs kuno ndoya kuko library ndoya papi uh, ndingatsvage chipi chekuti ndishande nacho uh, kana mandiye kumaclips kuno ndakuya kumaclips ndodevedza inini inoyi uh, pad okay ndikaidai inoyi ini uh, rikendi ndendibvise asi pari zvino ndipekuti mutsara wangu wekutanga watosarudza iwo inoyi yakanzi yo 64 dub technopad saka ndika ndikaivhura ini pano nganditangire kuno ukoko ndokuti roveka ndikaidai pano ini ndoti ndobaya kurudyi ndabaya kurudyi ndobva ndoya pana pakanzi insert empty midi clips ndadai uchaona kuti kuzasi kunoku kwamva kwatonyorwawo kunzi uh, zvimvaru mvaru nekuti maclips edu anovakwa nezvimvaru mvaru zvemumhanzi zve ndo zvimvaru mvaru zvaiswa kunoku izvi izvi ukabaya panapa kuti unzwe kuti chimvaru mvaru chiri kurira ndechipi ukawanzwa pasingabude ruzha zvinoreva kuti unofanira kuuya panapapa obaya panapa tikazouya kuno ukoko otoona kuti pane zvave kubuda ipapo anditi rega ndikwire kumusoro kuno ukoko nditsvage saka kuti unyore iwewe zviri kurirai panapa izvi unogona unouya unobata unobata b pachinyoreso chako unobata b panobva pabuda kamufananidzo kechi kepenzura akarapa saka inini uh, pari zvino regai ndinyore ndivhure pano apa nda kuti ndiunze denderedzwa rangu riti gedye gedye nepandavhura panapa ndobva ndaisa uh, magetsi padenderedzwa rangu kuti rive riri richisevenza chino ichichi chakamirirwawo futi nepanapa ndo chinoratidza kuti ngoma yako ikatanga panapa ichaperera panapa yobva yadzoka ikatanga panapa yoperera panapa yobva yadzoka saka tadaro

pakunyora ukabaya pawanyora kairi chinobva chabva

uh, ukasarudza zvese wobata iwewe command na d wako unenge waakuzviita mapatya regai ndikakate chiuye panapa ndosarudza zvese uh, ndobata command na d wangu kuti ndizviite mapatya

saka ndo mapotserero aunokwanisa kuti uite kuti utange kunyora mimhanzi yako

waona pamutariro wako pano pane mitsara yekuti uzive kuti zvawanga uchinyora pa zviri kubudira papi ungave uchida kuti udzore ruzha rwezvimwe nekuwedzera ruzha rwezvimwe ndisati ndabuda kuno togona kudzokerazve zvakare kuno ukuku Toti isu uri kuda kuti uh, hosho dzino idzidzi dzive nekakurira kanenge kekukaitwa nemunhu chaizvo unouya pano apa kuzasi kuno handakuti kuzasi takasarudza zvino izvizvi mm, bii wangu aripi tasarudza anayo tikasarudza bii wedu totokona taka kunyora kuti hosho dzedu dzirire zvakangotiwo siyanei imwe ichirira zvakati wandei imwe ichirira unogona kuzviita imwe neimwe kana kuti unogona kutongonyora hako nepenzura yako kuti zvaudi kuti zvimba zvati gede gede semagetsi inzwe mariro adzakuita toti sepanapa apa wanga wawedzera iwe hosho dzakati wandei ende uri kuda kuti dzi dziite sedzinokwidza tinogona kudaiwo isu tiri panapa apa mabhii wangu tokona kuti sarudzo iwe umbva watora penzura yako umbva wadzi umbva wanyora umbva wadzinyora dzakadai saka paunouya panapa ngatisangane musikam zinotevera maita basa